Slam n lmasiḥ fell-awen ay igduden n Sidi Ṛebbi. Lbaraka-nnes tili ɣef mkul yiwen, ɣef mkul yiwet. I wid iḥemmlen tidet, i wid iḥemmlen lmasiḥ yellan d tudert. Nkemmel tikli-nneɣ akked lmasiḥ. Ad kemmleɣ awal ɣef liman. Amek ara ḥerzeɣ liman-inu? Ilaq ad nẓer dakken S ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi nettuslek imi numen s liman i nettuslek, s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi tamezwarut, ma liman-agi i ɣ-d-ittunefken ilaq ad t-neḥrez i wakken neddu yid-s i lḥaǧa imenɣan-nneɣ ilkulli di tudert-nneɣ n yal ass, ilaq ad nẓer dakken mgal liman-nneɣ di Lmasiḥ ara ttilin.

Kawendni axeṭṭu d liman. Liman neɣ i ɣ-icudden ɣer Sidi Ṛebbi. Bien sûr, s ṛṛeḥma-ines, ama d liman i ɣ-icudden ɣer Ṛus. D lettkal, ttkal neɣ fell-as. Ṭer Bulus d aqeddac i iqublen tiswayin iweɛṛen, iɛedda-d si sswa n ddiq, si sswa n leɛtab, imugger-d asawen, imugger-d luḍa,

Agi ur tmekki aḥerzal iman-iw. Ḥaǧa ad nwali ttagi. Ilaq ad nennaɣ imenɣi n ṣṣeḥ. Imenɣi n ṣṣeḥ, ad nefhem d acu d aɛdaw-nneɣ, anwa d axṣim-nneɣ. Uguren-nneɣ ad d-nettmagar d acu d uguren-nneɣ. Ad nazzel akken ilaq lḥal i wakken ad neṭṭef ad neḥrez liman. Ṭṭef liman ilaq d lḥaǧa ad neḥrez. Aɛdaw ar iman-nneɣ di Lmasiḥ ara d-ikkat. Iwakken ma yella wamek ara ɣ-isbad ɣef Sidi Ṛebbi, ma yella wamek ara ɣ-irr ar deffir, dayyu aṭas i yettɣan ar deffir, ur keffun ara, keffun ara lakurs-nsen, ur ḥrizen ara iman-nsen. Meɛna ad nẓer dakken Amasiḥi yezmer ad yezzi tamuɣli-nnes ɣef Lmasiḥ, yezmer. Ad izzi xaṭer di ddunit-agi aṭas n lecɣal i yellan. Ma nɣer di Roma, Roma 8, tabrat n wat Roma ixef wis 8, taseddart, taseddart tis 7 akked tis 8. Amek, amek ara nennaɣ imenɣi n ṣṣeḥ? Ilaq ad nẓer dakken lḥaǧa tamezwarut ay atmaten tiyessetmatin aɛdaw n liman di tudert-nneɣ d iman-nneɣ d iman-nneɣ d nesɛeddi si teswayin anga ad ncukku di lwaɛd n Sidi Ṛebbi anga ad ncukku di tilti n Sidi Ṛebbi maca tagi ɣ-yettaǧǧa i wakkenni ad nekkes tamuɣli-nneɣ si Sidi Ṛebbi nteddu s ṭṭbiɛa-nneɣ acu i k-yenna Bulus

Ṭṭbiɛa-nneɣ a ɣ-d-tessawal i wakken a ɣ-terr d arraw-nsider. Ma yella ur neṣlib ara tanefsit-nneɣ, ma yella ur neddi ara s Ṛṛuḥ Iqedsen, a neffeɣ iberdan n liman. Xaṭer ṭṭbiɛa-nni taqdimt i d-newṛet si Adem, ṭṭbiɛa-nni i nesɛa uqbel ad namen s Lmasiḥ, tinna tekreh lebɣi n Sidi Ṛebbi, tinna tekreh ad teddu di liman deg yiberdan n Sidi Ṛebbi. Ḥaǧa tamezwarut deg komba amezwaru d iman-nneɣ d ccehwat d tnefsit d ṭṭbaɛa-nneɣ xaṭer mi la nleḥḥu s ṭṭbaɛa-nneɣ s ixemmimen-nneɣ s lɛeqleyya-nni taqdimt aqlaɣ nuɣal d iɛdawen s idaɣmi lḥaǧa tamezwarut i ilaq imenɣi amezwaru ilaq an Andu s wawal n Sidi Rebbi, andu s ṛṛuḥ iqedsen, ad nel Sidi Rebbi ad ibeddel ulawen-nneɣ d ixemmimen-nneɣ iwakken ad nleḥḥu tikli iwulmen icudden ɣer sawal n Sidi Rebbi. Xaṭer, ma yella ur neǧǧi ara, awan Sidi Rebbi aɣ-imlek, aɣ-ibeddel.

Ileḥḥun s wayen tettwali, s wayen ad tsel di ddunit-agi, ad d-naf iman-nneɣ nuɣal am nekkni am wid ur numin ara, annect-agi iwa. Ma yella ndum di liḥala-agi, ilaq ara ad nerǧu leslak. Awal n Sidi Ṛebbi yettkemmil di tebṛat, tabṛat n wat Galasya, Ixef wis xemsa taseḍḍa-tis seṭṭac akked tis sbeɛṭac, Galat 5 verset 16 et 17. Kqa ddut ihi s lebɣi n ṛṛuḥ iqedsen iwakken ur txeddem ara lebɣi n tnefsit-nwen. Xeṭṭa lebɣi n tnefsit-nneɣ ixulef lebɣi n ṛṛuḥ iqedsen, akken daɣen lebɣi n ṛṛuḥ iqedsen ixulef lebɣi n tnefsit-nneɣ d iɛdawen wa gar-asen, daymi ur tezmirem ara ad txedmem akken tebɣam. Dagi Bulos ad d-iheddeṛ d akken Lebɣi tnefsit-nneɣ ixulef lebɣi n ṛṛuḥ iqedsen d aɛdaw n wagar-asen. Annect-agi ad aɣ-yawi wakken ad nefhem d akken imenɣi imenɣi amezwaru ilaq ad nelḥu s ṛṛuḥ, ad nelḥu s wawal n Sidi Ṛebbi iwakken ad neḥrez liman. Imenɣi nniḍen i nezmer ad t-id-nemmager ad nẓer d akken nella-d di lmund-agi neɣ di ddunit-agi cciṭan yessexdam-aɣ tiḥila, yessexdam-aɣ

Safi parti imenɣan-nneɣ ilaq ad nenaɣ imenɣi n ṣṣeḥ i wakken ad neḥrez liman. Ɣef ddemma n lweqt ilaq ad ɛejleɣ ciṭṭaḥ. Lḥaǧa nniḍen, ihḍer-d Bulus i wakken-nni ad neḥrez liman. Lḥaǧa tmeddurt ilaq ad nenaɣ imenɣi n ṣṣeḥ. Lḥaǧa tis snat ilaq ad nekfu tazzla. Man ɣer tebrat tamezwat n wat Kurintus ixfus tsa tasdaɣt is ravacin un Corinthienaf versi 24 kiqa di temzizla teẓram bli gar wid akk yettazzalen deg wannar yiwen kan ara irebḥen azlet ihi amek ara trebḥem Dagi Bulus iḥqir temzizla teẓram belli gar wid akk yettazzalen deg wannar yiwen kan ay rebḥen azlet ihi amek ara trebḥem. Dagi Bulus ibɣa ad ifka xim dakken mkul yiwen mkul amasiḥi mkul tamasiḥit ilaq ad yazzel ilaq tiyesmatin ad azzlent amek ara yawḍent alama d taggara. Ilaq ad neṭṭef di liman ar taggara. Lmesyna Paul i Timoti Uzzleɣ, nuɣ imneɣ inṣeḥ, uzzleɣ kfiɣ tazla, ṭṭfeɣ di l-iman. Inẓa d akken di tazla, ad tilin ikeddaren, ad tilin wuguren, ad tilin usawen, ad tili leḥris, ad tili tikwal d luḍa, ad temxalaf. Mi di tazla-agi, ilaq ad nazzel amek ara naweḍ. Ittili ɛeggu, ittili facal, neḥwaǧ ad nečč, neḥwaǧ ad nessew. Inẓad akken di tudatna tamasiḥit, aɣrum-nneɣ d lmasiḥ, tissit-nneɣ d lmasiḥ. Masiḥ d win ifuden ad yeswar ad yessew. Nẓad akken astafu-nneɣ di lmasiḥ i yella. Xeṭṭay tazzla ad teɛyu di tazzla, teḥwaǧeḍ win ara k-isǧehden, i lmasiḥ i d lǧehd-nneɣ, lmasiḥ i d tazmert-nneɣ.

Daɣni anazzel amek ilaq deg ubrid n Lmasiḥ, anazzel amek ara naweḍ ad nennaɣ imenɣi n ṣṣeḥ, anazzel tazzla ilaqen, axaṭer aql-aɣ deg yiwet n teswiɛt tewɛer. Ilaq ad neṭṭef di liman, ilaq ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ di Lmasiḥ, ad nreṣṣi tamuɣli-nneɣ tegl d igenwan, anazzel amek ara naweḍ, amek ara naweḍ ur d-netteksa tamuɣli-nneɣ

seg wayen akk i ɣ-d-izin seg wayen nettwali seg wayen ansen iwakken ur netteffeɣ i ubrid n liman ad nḥader iman-nneɣ seg waṭas axaṭer aɛdaw yessexdam aṭas eh, tḥila iwakken aɣir ɣer deffir ameɛna ad nḥmed si leɛbah n ccekka imi d netta ɣ-ittaken tazmert a ɣ-ittaken lǧehd, a ɣ-ittaken afud i wakken ad nkemmel alamma d taggara. Juste tebɣa ur d-kfuɣ s uberras-agi d-yenna Paul et Timothée i tebrat-agi toujours. Tebrat-agi s tis snat Timothée, chapitre 4, verset 18, acu s-inna, nnan-as, Sidi Rebbi mazal-iyi ḥader ɣef wayen akk n diri, yerna iyi-sellek,